אלס ס'איז דא גענאך אידן וואס הערן אלס פון די ווייטענס, פון די ווייטענס במקום פון זמן. קיצור איז אזוי, אונז האלטן אזוי, לאמיר לערנען אינעווייניג אביסל, אונז האלטן אינעווייניג אינעווייניג, פרק, איטס אווער העיר די פירסט שטיקל, איף יו העוו יור פעיפערס, און בויט אוו דעם האב איט, די פירסט, נישט די פירסט, נאו איטס נאט די פירסט, איי שאו יו. ס'איז דא א באנטש פעיפערס יעדער האט א אנדערע ווערזשען סאו ס'איז דא דאס הלכה ז' פרק ד' הלכה ז' סוד התורה פרק א' פרק ד' סארי הלכה ז' דאס וואס אונז לערנען אפיציעל זיי האבן געלערנט לעצטע וואך די ווי אזוי קומט אן דא די הקדמה סטארט פראם פראם גאד אלל די וועי דאון דורך די כוכבים מיט די מלאכים מיט די גלגלים מיט אנדערע זאכן. תכלית מען קומט אן צו דא צו קומט אן צו נפש סאו די רמב ם האט לאמיך טרייען צו צו מסביר זיין. אונז האבן געלערנט אז ס'איז דא אין די וועלט פארשידענע סארט זאכן איף יו טאלק אין מאוסט דזשענעראל, מאוסט דזשענעראל, איז דא מער ווי איין סארט זאך. ווער האט פאלט מיט איז דער פריים סאו זיי האבן געלערנט ס'איז דא דריי סארט זאכן און ס'איז געשטאנען פרק כ'מיין כ'האב שוין אפילו געווען אין מיין שיעור וואס כ'האב דאס שוין אפילו געטוהן פרק בית האבן מיר געלערנט אז ס'זענען דא זאכן וואס זענען צורה בלא גולם וואס איז לשון הרמב ם ס'איז דא זאכן וואס זענען צורה אין גולם און זיי בלייבן צוזאמען דאס זענען די כוכבים און די גלגלים און ס'זענען דא זאכן וואס זענען גולם וצורה וואס זיי טוישן זיך דאס איז געווען די עיקר דריי סארט זאכן דאס איז ווערי אימפארטענט טו רילייז. בעפאר מען קען רעדן און באמת די רמב ם אליינס דאס איז ווי איך האב געהאלטן די רמב ם אליינס פארוואס ס'איז וויכטיג באופן כללי אבער ס'איז אפילו מער וויכטיג צו קענען פארשטיין ס'איז אפילו מער וויכטיג צו קענען פארשטיין וואס איז דאס א נשמה ל ע נפש לאמיר זאגן די ריכטיגע ווארט נפש לפי די רמב ם ביקאז אז מען וויל וויסן וואס איז א נפש דארף מען אונז ביי אונז אונז דאס הקדמה באופן הכי כללי ביי אונז ווען מ'רעדט וועגן א נשמה אדער א נפש ווי אלרעדי טאלקינג אבאוט סאמטינג ווערי ספעסיפיק די זאגסט די די זאך וואס לעבט איבער ווען מ'שטארבט אדער איז דא א מענטש האט א נשמה איז דא מחלוקת מ'קען אפילו האבן א מחלוקת ס'דא וואס זאגן אז א מענטש האט א נשמה איז דא וואס זאגן אז עס האט נישט קיין נשמה איך ווייס יא יא באט אלל אינטער אלל אין דזשענעראל לאמיר עס לאמיר עס רופן אין איין קאטעגארי פאר די פאר די פאר א סעקונדע. איז אונז קוקן עס שוין אן אזוי. יעצט ביי די רמבם באמת שטייען די ווערטער אויב מען טראכט פארדעם מען וויל פארשטיין מעשה בראשית האו די ווארלד ווארקס. סאו די וועג עטליסט די וועג וויאזוי די רמבם האט מקבל געווען איז נישט געווען אזוי. סא ער האט נישט אנגעהויבן צו פרעגן וואס איז די נשמה אונז האבן געלערנט רבי סעדיגון וואס הייבט יא אן אזוי וואס איז די נשמה וואס גייט אין גן עדן און אזוי ווייטער. ער האט אנגעהויבן באמת צו פרעגן אסאך א מער בעיסיק שאלה. און די אסאך מער בעיסיק שאלה איז וואס איז דאס א לעבעדיגע זאך. דעטס ריעלי וויאזוי ער איז אנגעקומען. מיט אנדערע ווערטער דאס איז זייער גרינג צו ווערי איזי סוויטש, אינסטעד פון זאגן אז ס'איז דא א מחלוקת ס'איז דא א נשמה אדער א נפש חלקי הנשמה דאס איז נישט די ווארט יעצט. העסטו גלייך מ'קען קלער מחולק זיין יא וועגן די מחלוקת. ס'איז דא אפיקורסים איך ווייס נישט וואס זאגן אז ס'איז נישט דא, ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז יא דא. שאלה מ'קען. די תהום, די שאלה דאזענט רילי ביגין, ווייל ער ער זאגט ס'איז דא א פאקט, דאס צו דאס צו דאס איז א פאקט אליינס א חקירה, אבער פאר אים איז דאס א פאקט, און ס'איז אליסט אזא פאקט אין די לעוועל וואס מ'קען עס זעהן אבוויעסלי, דארפסט נישט ממש אנטוהן קיין ספעשל מינע גלעזער אדער עפעס עס צו זעהן, יעדער איינער קען עס זעהן, מ'קען זעהן אז ס'איז דא אויף די וועלט טויטע זאכן און לעבעדיגע זאכן, אקעי, זייער סימפל. ס'איז דא אסאך סארט לעבעדיגע זאכן, הייבט זיך שוין אן א הייבט מען שוין אן ווערן מער קאמפליצירט, אבער ס'איז דא אזוי ס'איז דא, ס'איז דא קאמפיוטערס זענען נישט לעבעדיגע זאכן, אקעי איטס ליטעל קאמפליקעיטעד באט לעטס עסום דעט ס'איז נישט לעבעדיג. א בוים איז לעבעדיג און א האלץ, ווייל האלץ איז א טויטע בוים, אבער א האלץ א שטיין רייט א שטיין איז נישט לעבעדיג, אקעי? וואס עקזעקטלי מיין איך צו זאגן ווען איך זאג דאס? מ'קען נאר אמצער טרייען צו טרעפן א הגדרה, וואס טוט א בוים וואס א האלץ וואס א. שטיין טוט נישט רייט. פארשידענע זאכן וואס מ'קען טראכטן. דאס איז ווער די דומם צמח חיים מדבר קומט פון דא, דו ווייסט שוין. דו יעצט הייבסטו אן פון וואו ס'קומט. דומם צמח איז דשאסט קוקט ארום אויף די וועלט זעהסט דא זאכן וואס זענען לעבעדיג. זאכן מ'קען זאגן ס'דא זאכן וואס זענען מער לעבעדיג. א בוים איז אביסל לעבעדיג. אפשר א בהמה איז נאך מער לעבעדיג. א מענטש איז אפילו נאך מער לעבעדיג. אלל די קיינדס אוו לעוועלס. באט ס'דא בעיס. דאס איז א פאקט. דאס איז א בעיסיק פאקט. דאס איז. דאס דארף מען מסביר זיין, אנדערע ווערטער דאס דארף מען מסביר, דאס איז נישט די די זאך וואס אונז גייען דיך פראוון, דאס וויסן נשמה של סאטמער אז ס'דא א נשמה, ניין, נשמה של סאטמער דאס איז א פאקט, זעהסט דאך אז דו אטעמסט, לאמיר זאגן אז דו זעהסט דאך אז דו לעבסט, זעהסט דאך אז די אלל קיינדס אוו טינגס וואס אינקלודן לעבן, מ'קען טראכטן וואס אינקלודט לעבן, ס'איז ווערי גוד קוועשאן, באט די סאם בעיסיק די די וויכטיג עיקר זאך איז ס'דא א זייער א עכטע חילוק א צווישן א צווישן א א שטיין און א און א בוים. דעטס וועיר די ליין, ווייל קען מען איינזען, מ'קען אלעמאל טרעפן גרויס פיינט לייק וויאזוי רופט מען עס? גבולי, יא אזעלכע זאכן וואס זענען האלבע שטיין און האלבע בוים, בארדערליין קעיסעס, נאו יו סטארט פיגערינג אוט וואס איז אויב איז עס וואס מיינט טאקע לעבן, מענטשן היינטיגע צייט למשל אפילו וואס דא אנדערע דעפענישענס פיפל זעי אקעי ס'איז א וויירוס לעבעדיג, אקעי אנדערע סארט שאלות, אבער על כל פנים. דאס איז די פאקט, אקעי? סאו נאו ריעלי, די שאלה וואס ער האט, און דאס וואס איך וויל זיין קלאר, די שאלה וואס ער האט איז וויאזוי מ'איז מסביר די פאקט. וואס וואס איז בעצם די הסבר? וואס איז די הבנה? וויאזוי פארשטייט מען דאס? יעצט באמת, און דאס דארף מען באמת אביסל צוריקגיין כדי עס צו פארשטיין באמת, דארף מען אפילו צוריקגיין נאך פאר דעם. נאר איך זעה עס קלאר אז די רמב ם האט, אויב דו קוקסט אין די סדר הרמב ם וועסטו זען ער האט מסביר געווען באופן כללי די קאנצעפט פון גולם יצירים אלוועיס אין ביגינינג ווען פאר ער האט גערעדט פון לעבעדיגע זאכן אדער פון נפשות בני אדם אבער פאר ער האט אנגעקומען צו רעדן וועגן די נשמה פון א מענטש אדער די נפש פון א מענטש האט ער עס איבער נאכאמאל מסביר געווען זעט אויס אז ס'איז אימפארטענט צו פארשטיין כדי צו פארשטיין א נפש איז אימפארטענט צו ארויסהאבן די קאנצעפט בעסער יעצט די קאנצעפט איז געווען. מען קען באמת, יעצט דאס איז מער ווייניגער די רמב ם האט עס געלערנט פון אריסטאטל און אנדערע אבער מער ווייניגער כדי צו מסביר זיין וואס פאר א מין זאך איז דאס, אין אנדערע ווערטער וואט דאז איט מין, וואס פאר א מין זאך איז דאס אז דא זאכן זענען לעבעדיג, וואס הייסט עס לעבעדיג, ער שטארבט, ער אויף געווארן אויס לעבעדיג, פארדעם איז ער געווען וואס? וויאזוי וויאזוי פונקטליך איז מען דאס מסביר? סאו די בעיסיקס אונז דארפן א קאנצעפט, דאס איז ריעלי, ווער לוקינג פאר א קאנצעפט, א גוטע ווארט צו פארשטיין, זיכן עפעס א קאנצעפט, דאס הייסט. יא א פאקט, ער טוט זאכן, אקעי באט וואס טוט זאכן? קענסט פרעגן, מ'קען, וויאזוי מ'פרעגט די שאלה איז זייער זייער טריקי, קענסט פרעגן וואס מאכט עס טוהן די אלע זאכן, וויאזוי, ווי גייט עס דער וואס מאכט עס טוהן ווען ער שטייט, פארשידענע, יו העוו טו טינק אבאוט דיס, באט ס'איז א ווערי בעיסיק קוועסטשן, און ריעלי, און דא באמת איז די, מיר זעהן אלעמאל, אלע מחלוקת'ן וואס זענען דא באמת, דער זאגט אז ס'איז דא דריי נשמות, דער זאגט אז ס'איז דא פיר, דער זאגט אז ס'איז דא צען, דער זאגט אז ס'איז דא גלגלים, דער זאגט אז ס'איז דא נישט דא גלגלים, אין די ענד אוו די דעי קאמס דאון טו דיס קוועשטען אוו האו דו יו עקספלעין דיס בעיסיק דיס בעיסיק פעקט, וואסערא מין קאנצעפט האסטו, וואס מיין איך צו זאגן האסט א קאנצעפט, אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו טראכטן אין קאנצעפטס, ס'איז זייער טריקי, משונה'דיג טריקי, ווייל פרעגסט מיך א שאלה, גלייך ניצט ער שוין עפעס א קאנצעפט, למשל. נו, עני משל, רייט? אויב איך פרעג דיך, נו א זייער א גוטער משל, אויב איינער פרעגט דיך וואס איז א טיש, אקעי? וויאזוי איז עס געווארן א טיש? סאו, דו האסט עפעס א תירוץ, תירוץ איז אז די, א מענטש האט גענומען העלצער און אייזן וואטעווער און געמאכט א טיש. נאו איים נאט טאלקינג אבאוט די מענטש און די מעשה. אבער ס'איז דא אזא קאנצעפט וואס הייסט און ער האט געמאכט. קענסט רופן קאזאליטי אין סאם וועי. דו האסט שוין אין דיין קאפ אזא זאך אז מענטשן קענען מאכן עס, דאס מאכט סענס צו דיך, ס'איז ס'איז א מושג וואס מאכט סענס. מענטשן קענען נעמען האלץ און סאם האו עפעס א פראסעס מיט האמערס און אנדערע זאכן, ס'ווערט שפעטער טיש. קומסטו איין טאג זעסטו האלץ, מארגן זעסטו א טיש, אינצווישן וואס איז געשען? א מענטש האט עס געמאכט. יא? איך וועל דיך פרעגן, וואס הייסט א מענטש האט געמאכט? יו דידנט עקספלעין, האסט נאך געזאגט נאך א מעשה, א מענטש, וואס מיינט עס אז א מענטש האט געמאכט? וואס זעט מין א מענטש האט געמאכט פון די האלץ א טיש? איט סאונדס לייק איים מעיקינג יו קרעיזי באט סאמהאו עוועריוואן נאוס באט איף יו טינק אבאוט איט יו סי דעט דיס קען בי דיסקרייבד אין דיפרענט וועיס און ס'קען זיין אנדערע קאנצעפט וואס זענען עס מסביר למשל כ'טראכט אנדערע וועגן אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז אפשר דאס איז די איינציגסטע וועג כ'ווייס נישט. אבער ס'איז א וועג, ס'דא אזא קאנצעפט וואס הייסט, אונז רופן דאס סיבה און מסובב אדער קאוז אויף ענגליש יא, דאס איז א קאנצעפט, און קען זיין אז ס'אמאל געווען לי יצוייר ס'קען מציאות זיין אז ס'געווען אמאל מענטשן וואס האבן נישט געהאט די איידיע, זיי האבן געפרעגט וויאזוי מענטשן מאכן טישן, יא כ'האב געזען נעכטן, לאמיר זיין זייער קלאר, אויב ווילסט זען א טיפש, למשל א קאמפיוטער ביי די וועי האט נישט די קאנצעפט אדער א מאשין, כ'האב געזען נעכטן אז מענטשן א האלץ, היינט זעט ער א טיש, אינצווישן האט עס געזען א מענטש, באט ער קאנעקט נישט די דריי זאכן, די קאנצעפט איז וואט קאנעקטס דעם, דעטס ריעלי וואט איים געטינג עט. דער סאמטינג דעט איט מעיקס סענס דעט דיס טינגס אר קאנעקטעד, יא איך ווייס די דריי פאקטן לאמיר זאגן איז מסכים, ס'איז נישט מחולק אין מציאות אז געווען א ווידיאו קעמרע, wow דארף מאכן מער פלאץ, קיינער איז נישט מחולק אין די מציאות אז געווען א ווידיאו קעמרע, עס דערזען אז ס'געווען א האלץ שפעטער איז געקומען א מענטש און ער האט זיך געפארעט מיט די האלץ, און שפעטער איז דא א טיש. ריעלי יו קוד יו קוד ענעלייז דיס אן א מאטש סמאלער לעוועל איך האלט דא איך מאך עס א גרויסע מעשה באט איף יו טינק אבאוט איט איטס ריעלי ריעלי יו קען ענעלייז אן א מאטש סמאלער לעוועל אפילו ווען די ווען די אין אנדערע ווערטער ווען די זעהסט די מענטש האלטן די האלץ און ער שניידט עס און ס'ווערט געשניטן דיס מעיקס סענס טו יו איט בעסיקלי מעיקס סענס רייט א מענטש שניידט די האלץ ביי א זעג און ס'ווערט געשניטן רייט קענסט זיך מזל וואס דאס מיינט אז ס'מאכט סענס פארוואס מאכט עס אזויפיל סענס. וואטס וואטס אויף היער איז מעיקינג סאו מאטש סענס? איך מאך כמעט נישט קיין געלט. וואס מאכט דא אזויפיל סענס? נאכאמאל, ניין, דו ביסט שוין נישט עקספיריענסד. עקספיריענס איז דזשאסט די פאקט. עקספיריענס קען, איז א ווידעא. א ווידעא אויף אן אנדערע ווערטער פאר די ווידעא מאשין אדער פאר די קאמפיוטער וואס לייגט אריין די ליסט פון פאקטן מאכט עס נישט סענס. די קאנצעפט פון מאכן סענס איז נישט דא אין א קאמפיוטער, רייט? ער פארשטייט, ער קען דיך זאגן די מעשה. די ווידעא האט דיך געזאגן. ס'איז געווען פרעים וואן א מענטש, פרעים וואן א זעג, פרעים טרי א האלץ, פרעים פרי פאר א געשניטענע האלץ. אלץ זייער שיינע פיר פרעימס, אבער די קאנעקשאן אז ער זאגט אז דאס איז נישט פיר פרעימס, דאס איז עפעס א מעשה, עס מאכט סענס, ס'איז געווען א מענטש, אין אנדערע ווערטער כ'וועל פרעגן פארוואס, אדער פון פארוואס איז די האלץ געשניטן, רייט? איי ווילסט טאלקן אבאוט א טעיבל, נאו דריל דאון טו מאטש סמאלער קווע, פארוואס איז די האלץ געשניטן, עסטו זאגן ויש לו אמה, ואם תאמר פארוואס איז די האלץ געשניטן, ויש לו אמה, ווייל די מענ א מענטש האט עס געשניטן, רייט? די אם תאמר ויש לו אמה איז פריזומינג א געוויסע קאנצעפט. א געוויסע וועג וויאזוי מען, ס'מאכט סענס אז ס'קאנעקט זיך איין פאקט מיט א צווייטע פאקט. ס'איז געווען אפילו א סקאטישע פילאזפער וואס האט געזאגט אז ס'מאכט נישט קיין סענס, זיי זענען פשוט צוגעוואוינט. אזוי געווען, ס'איז געווען דעיוויד יום, געדענקסט דעיוויד יום האט געזאגט, און דעיוויד יום האט געזאגט, ניין דעיוויד יום האט געזאגט דו ביסט פשוט צו, ס'איז נישטא אזא זאך מאכן סענס, אבער אבער אים איז געווען, באט באט וואס וואס איך קען ווייזן פון זיינע משוגעת'ן איז, ער האט געזאגט סך הכל, ס'קען קומען איינער און זאגן, ביסט צוגעוואוינט, יעדע מאל האסטו געזען א זעג שניידט, צום סוף האסטו געזען,

ס'דא זאכן וואס געשעט יעדע מאל, אבער ס'מאכט נישט קיין סענס, אקעי? יעדע מאל וואס וואס אה, ס'שוין אראפגעפאלן מיין שטיקל. יעדע מאל וואס די בעל שם טוב איז געגאנגען מוצאי שבת איז ער געפלויגן אין די וואגן. ס'מאכט סענס? אפילו עס געשעט יעדע וואך מאכט עס נאכאלץ נישט קיין סענס, אמת?

ס'איז דא זייער אסאך בעיסיק זאכן וואס די שטערט כסדר און מאכט נישט קיין סענס, וואס הייסט? איף יו דאונט נאו וואט איים סעינג, איף יו דאונט האוו א טיערי, איף יו דאונט האוו א קאנצעפט דעט קאנעקטס טינגס טאגעדער, און די נעמסט אן אז די קאנצעפט מאכט סענס, דעמאלטס העלפט עס נישט אז איך זאג עס געשעט אלעמאל. ביסט צוגעוואוינט, איך הער ביסט צוגעוואוינט, ביי צוגעוואוינט דארף איך נישט קיין הסבר, איך ווייס נישט אבער ס'איז דא אזא זאך, איך וויל יעצט די קריטעריע, ניין ניין ניין, איי עקספלעין, אה באלד העסטו זען איך לייג צוריק מיט מיין נשמה העסטו אנהייבן צו זען, פארוואס איך דארף דאס האבן די הקדמה, דאס איז אן הקדמה טו טריי טו געט יו טו עקספלעין אנדערסטענד א דיפרענט קאינד אוו קאזאליטי סלייטלי וויטש מעיקס איט מעיק סענס צו טאלק אבאוט א נשמה אדער נפש אין די סענס. באט וואס איך וויל דיר זאגן, לאמיר, ווייל דאס גייט אנקומען אויך צו מיין דרשה. אין אנדערע ווערטער, כ'וועל זאגן פארוואס. ווייל למשל, לאמיר דיר אפילו זאגן א אנדערע זאך, אקעי? און דאס איז, דאס איז קיינד אוו מעיקינג סענס. אין אנדערע ווערטער, מאכט סענס מיינט אז איך פרעג, פרעגסט פארוואס און איך ענטפער דיך און דו ביסט רואיג. פארוואס איז די טיש געשניטן געווארן? ווייל איינער האט עס געשניטן. און ביסט רואיג, דו גייסט שלאפן רואיג, גלייך זיך נישט מיט קיין קשיא, אקעי? און איי דאנט, און עס איז דא זאכן, עס איז דא זאכן, למשל, דאס וואס זאכן זענען לעבעדיג, לעטס בי ווערי קלער, דאס וואס זאכן זענען לעבעדיג, היינטיגע צייטן זאגט מען זעט מען זאכן זענען קאנטשעס, גיי נישט אריין, באט אין א בעיסיק סענס, דעט דאזענט עקטשעלי עקספלעין דעט. און עס איז דא זאכן וואס מען זעט כסדר. ס'דא לעבעדיגע זאכן, זיי טוען זייער אסאך מער זאכן ווי ווערן געשניטן, קיינער זעט נישט ווער ס'שניידט זיי, איז איין פראבלעם. זיי טוען עס כסדר און ס'דארף נאך אלס א הסבר. ס'דא עפעס א חילוק? לא, אויב ס'דא א חילוק, אויב דאס איז ריעלי, איף יו טינק דער'ס נאו דיפרענס דען די קשיא דאזענט בעגין, באט ווער אסומינג, אונז האבן אנגענומען אזא בעיסיק פאקט, אונז אסומען אז ס'דא א בעיסיק וועג און ווי א שטיין איז אנדערש ווי א ווי א. ווי א האלץ, אקעי ווי א בוים, רייט? ביימער זענען לעבעדיג און שטיינער זענען נישט לעבעדיג, אקעי? ביימער זענען לעבעדיג, שטיינער נישט. ביימער און מענטשן און קיען און חזירים אסאך זאכן, באט עטליעסט אפילו ביימער אפילו גראז יא? זענען לעבעדיג, וואס מיינט זענען לעבעדיג? גיי ארויס אין די גאס דו זעסט דא עפעס א בעיסיק חילוק צווישן די צוויי זאכן, דאס איז די אסאמפשען, ס'איז דא היינט מענטשן וואס דינגען זיך אבער דאס איז די. וואט וואס לייף? וואט וואט איז לייף? רבונו של עולם, וואס פון דעם וויל איך דיך אנקומען, יא? אנדערע ווערטער, לאמיר לאמיר פארשטיין, א שטיין, לעטס לעטס ענטפער די קווע, א שטיין, פאר אויס עט ליעסט, נאט אינטייערלי פאר פאר די רמב ם, באט פאר אויס, א שטיין איז מסביר לויט די בעיסיק וועג פון מסביר זיין זאכן. אז דו פרעגסט דיך איינער פרעגט דיך פארוואס איז די שטיין דא? איינער האט עס דא געשטויסן, אמת? ס'איז קיינמאל נישט דא א אנדערע תירוץ פארוואס איז די שטיין דארט. אה, ער האט געשטויסן דארט, יא? שטיינער טוען נישט זאכן, זיי ווערן, זאכן ווערן געטון צו זיי, דעטס בעיסיקלי וואט איט מינס נאט טו בי אלייוו, דזשאסט די האב נאו אדער דעפענישן, אקעי? לייוו טינגס אר טינגס דעט דא סאמטינג, ענד דעט טינגס אר טינגס דעט דאנט דא עניטינג. ס'געשעט צו זיי אסאך זאכן, שטיינער רוקן זיך, מען בויט פון זיי טווין טאוערס מיט זאכן, אבער קיינמאל נישט פרעגן פארוואס, עקזעקטלי, מען טוט מיט אים, יא? עס איז בטל, נאט ביטל, אמת? ער טוט נישט גארנישט פאר זיך. און עס פרעגט מיך וואס איז די שטיין דא? עס קאן נישט זיין די תירוץ ווייל די שטיין, רייט? די תירוץ איז ווייל איינער האט געריקט א שטיין, אקעי? סאו נאו, אין אדער ווארדס יו אלרעדי האוו א קאנצעפט קאלד איינער האט געריקט וואס דאס מאכט שוין סענס, לאמיר אסומען אז עס מאכט סענס, אקעי? אבער האסט מיר פרעגט, איך גיי אביסל ווייטער, איך פרעג ווער האט געמאכט די בוים וואקסן? סאו אויב די אדער האסט אנהייבן צו זוכן פאר איינער אין די בוים וואס שטופט עס, וואן אפשן, נישט א משוגענע אפשן, ס'איז א ריזענעבל אפשן, רייט? גענומען צו זוכן ווער שטופט א בוים, א בוים וואקסט ארויף, למשל ס'געווען מענטשן וואס האבן געזאגט א בוים וואקסט ארויף, well only half way truth וואקסט אויך ארויף, אבער לאמיר זאגן א בוים וואקסט ארויף, מוז זיין אז אין די בוים איז דא עפעס א מאשין וואס שטופט עס ארויף, עפעס א זאך, עפעס א כח, כ'ווייס, און אזוי ווייטער, אלע זאכן וואס זיי טוען איז דא עפעס וואס שטופט עס, קאוז דיס מעיקס סענס טא יו, שטופן מאכט סענס, עגעין דעטס איטסעלף דאזענט ריעלי מעיק סענס, וויר דזשאסט עסומינג דעט איט מעיקס סענס. ווי האב סאטש א קאנסעפט באט איים טרייען טו שאו יו דעט פאר די בוים יו ניד איווען אנאדער קאנסעפט. דאס וויל איך טרייען מסביר זיין אז צו מסביר זיין זאכן איז תלוי וואסערע קאנסעפט זיי האבן וואס מאכן סענס אונז האבן א קאנסעפט פון קאזאליטי פון איך האב געטון און ס'איז געשען וואס צו אונז צו רוב פון אונז מאכט עס סענס אנד ביי די וועי ווי דאנט יוזשעלי טינק דעט צו געווענליך געשעט עס אזוי. ס'איז נישט נאר דאס. אויב איינער וויל דאס טענה'ן, מען קען דאס טענה'ן. אבער ס'מיינט, ס'מאכט סענס. עס איז געשניטן, עס איז געווארן געשניטן, אקעי? א בוים שניידט נישט, עס טוט נישט גארנישט. סאו וויאזוי וואקסט עס? וויאזוי איז עס א בוים? ס'איז דא עפעס א בעיסיק פראבלעם וואס איז מער א גרעסערע פראבלעם ווי א שטיין. אויב דו ביסט א סערטען סייענטיסט, קיינד אוו סייענטיסט, קענסטו טרעפן, זאגן ס'דא קליינע שטיקלעך אין די בוים וואס שטופן אלע מיני זאכן. און ווער שטופט זיי? ערגעץ ווי טרעפן עפעס וואס מאכט אלעס אין די בעיסיק וועג. אקעי? אבער דאס דאס איז נאר איין וועג, דאס לאמיר זאגן זייער קלאר, דאס וואס אונז זענען צוגעוואוינט צו זאגן, ס'מאכט סענס צו אונז, אז איך האב געשניטן די בוים און איך האב געשטופט די שטיין און ס'האט זיך געשטופט, אקעי? דאס איז די בעיסיק קאנצעפט, אונז רופן עס א קאוז, א קיינד פון קאוז, און דאס מאכט סענס צו אונז. אבער וועסטו אריינטראכטן וועסטו זען, ס'איז נישט קלאר, און דאס איז זיכער די שיטה פון אריסטו און די רמב ם, ס'איז נישט קלאר און ס'איז נישט אמת, אז דאס איז אפילו א הסבר פאר א שטיין. ס'איז אפילו נישט גענוג צו מסב'רן א שטיין דאס. פארוואס? לאמיר זאגן פארוואס. ווייל ס'איז נישט אמת אז ווען איך רוק די שטיין רוקט ער זיך. ער רוקט זיך אויך אין א געוויסע וועג, רייט? למשל ווען איך ווארף ארויף שטיינער פאלן זיי גלייך צוריק אראפ, יא? נישט גלייך, לויט א געוויסע סדר, רייט? למשל ווען מ'ווארפט זיי נישט, טענדען זיי, זיי זענען נוטה אלעמאל צו בלייבן אויף דער ערד. זיי שטעלן זיך נישט אויף מיטאמאל. דיס איז א קוועשאן יו שוד וואנדער אבאוט, רייט? נתן האט זיך געוואונדערט וועגן דעם, אונז וויינען, אונז האבן נישט קיין תירוץ, מען וואונדערט זיך מער נישט, ממילא פארשטייט מען אלעס, דעמאלטס פארשטייט מען גארנישט ווען מען פארשטייט אלעס, רייט? ס'איז עפעס א פלא, זיי פאלן אגאנצע צייט אראפ, קיינמאל פאלן זיי נישט ארויף. יא? און יעצט? ס'איז דא וואס? ס'איז דא גראוויטי. און וואס איז די גראוויטי? א זאך וואס שטופט עס? אקעי, סאו דען יו בעק טו א שטופער. וואטעווער יו גאנא סעי איטס גאנא בי בעיסד אן וואן אוו א קאנצעפט אוו וואט דאז איט מין טו עקספלעין סאמטינג. דו זאגסט אז ס'איז דא זאכן. גוטע שאלה. ערגעץ דארף מען. אונז זענען פיליזאפן, אונז סטאפן נישט. ס'איז דא מענטשן וואס זענען העפי, זיי גייען שלאפן רואיג. פיליזאפן גייען נישט שלאפן נישט רואיג. איך וויל, איך סטאפ, איך וויל סטאפן, וואו איך סטאפ היינט איז ביי די בעיס, אונז זאלן עטליעסט, איך וויל עטליעסט. טרייען ארויפצוברענגען אויפן אויבערפלאך, טרייען מען זאל כאפן אז אונז נוצן אלעמאל די זייער בעיסיק, קענסט רופן ווערטער אדער קאנצעפטס וואס מאכן סענס צו אונז, און אונז נעמען עס פאר גרענטעד, אונז האבן א קליינע סעט פון זיי, און ס'קען זיין אז ס'דא נאך נאך אזעלכע זאכן, וואס זענען פונקט אזוי רעאשנעל און פונקט אזוי מאכן סענס, אונז קענען אפילו מסביר זיין זאכן, און אסאך מאל ווען אונז טרעפן אנדערע סיסטעמס פון טראכטן וואס אונז טרעפן דא, אונז זענען נישט צוגעוואוינט צו טראכטן אזוי ווי די רמב ם האט געטראכט, נישט אזוי ווי די מקובלים האבן געטראכט, נישט אזוי ווי כהנא חסידי שיטה האט געטראכט. און רוב פון די סיבה איז ווייל אונז האבן ארבעט מיט בעיסיק טולס וואס זענען זייער אנדערש. אונזערע בעיסיק זאכן וואס זאגט וואס הייסט מסביר זיין, וואס הייסט עקספלעינען עפעס איז זייער אנדערש. און דערפאר מאוסט אוו טינגס דאנט מעיק סענס און מען זוכט תחתיכיג תירוצים. עס קען זיין אז עס מאכט נישט קיין סענס. אנטווארט, עס קען זיין עס איז ראנג. איך גיי נישט צופיל אריין. ס'איז דורך דעם דארף מען פרעגן וועלכע איז טאקע א בעסערע וועג מסביר זיין. איך האלט נאכנישט דארט. איך האלט פלעין ביים. ווי מעקן איט קאנטשעס פאר יו אז ס'איז דא אזא זאך. טינק עבאוט איט, וואי דאז איט מעיק סענס דאט א געשטופט א שטיין און ס'האט זיך געשטופט? אפילו אויב דאס מאכט סענס, טראכט צי דאס האט פארענטפערט פארוואס די שטיין האט זיך געשטופט אין א געוויסע וועג. ס'איז נישט נישט נאר דו האסט געמאכט די שטיין שטופן, די שטיין האט שוין עפעס א יש, עפעס א וואס אונז רופן א נעיטשער, אקעי? ס'האט עפעס א זאך פאר זיך אז ס'שטופט זיך אראפ. און אפילו ווען מ'שטופט עס ארויף, כאילו ער וויל אליינס צוריק אראפגיין, רייט? דו ווילסט זייער שטארק עס זאל ארויפגיין ביז אויבן. מיט א ראקעט קען מען יא? איך ווייס נישט. און ביזדערווייל פאלט ער אראפ. יא. סאו דער שטיין האט אין די מאוסט גסות'דיגע וועג אין א נארישע וועג, וואס דער שטיין האט עפעס א ראטן פאר זיך, רייט? חוץ דעם וואס איך וויל ער זאל ארויפגיין, ער וויל אראפגיין. רייט? סאו מ'קען אים צווינגען? אזוי אזוי איז געווען די אלטע וועג פון עס דעסקרייבן, באט ס'איז אפילו דאס קיינער נישט עכט, קיינער האט קיינמאל נישט דאס געמיינט, אבער דאס איז די וועג ווי מ'פלעגט מענטשן זאגן אז. שטיינער ווילן אלעמאל זיין אראפ, זיי זענען זייער, וויאזוי רופט עס דער תענית? האט די עצבות, אקעי? עצלות. דעטס טרו, דיס איז וועיר איט געטס די איידיע פראם, דעטס האו איט לוקס. שטיינער זענען מורא'דיג, זיי האבן ליב צו ליגן אויף דער ערד, דעטס וואט שטיינער לייק. יעצט, נו, אז מען נעמט די עצלות, די שטיק עצבות, די מהות פון עצלות, נישט נאר א מענטש וואס האט א מידת העצלות'ערהייט, דעטס היז מהות, הי לייקס בינג דאון, ליטערלי, ביאינג דאון ליטערלי, יא? יעצט מען נעמט אים, מען זאגט אים, זיי דיך מחזק, די נחמן האט געזאגט, מען קען אים ארויסשטופן פאר צוויי מינוט, גלייך פאלט ער צוריק אראפ, רייט? דיס איז די סטארי אויף סטאונס, אויף עווערי אלל טינגס בעיסיקלי, אבער די חלק א שטיין פון יעדע זאך, יא? און אבער ווי סאך דו טוסט, און נאכאלץ זיין רצון איז אלעמאל שטערקער, מען קען. די רמ א רופט עס, מען רופט עס תמיהה הכרחית, מען קען בהכרח, יו קען פארס הים, אין אדער ווארדס, יור פושינג קאוד קאונטערעקט כאילו היז רצון, אבער מיט א גזירה לימיט, דאס הייסט, נישט אזוי לימיט, קענסט בויען א זייער הויכע בנין, ער קען דאס טון אויף הונדערט און צוואנציגסטע שטאק קען ער שטיין, אבער נישט קיין טראפ מער, רייט? דער איז סאמטינג מאר בעיסיק עבאוט א שטיין וואס ער וויל אלעמאל זיין אראפ, און וויפיל דאס טאר מען ארויפשטופן, איז עס כנגד הטבע, יא? עס איז בהכרח, עס איז נישט כליל ברצון, אקעי? נאר רצון איז א ווערי וויערד ווארד, געשטייענע ווילן גארנישט אבוויעסלי, און ווען זאגן ווילן, און טראכטן איז פון א מענטש וואס וויל און האט פלענער, דאס אליינס דארף מען מסביר זיין, רייט? מען האלט נאך ביי שטיינער, מען האלט נאך עס איז זייער ווייט פון מענטשן, אבער סאו דער רצון איז א מעטאפאר, עס איז נישט קיין, מיינט נישט אמת'דיג, אבער וואס ער מיינט איז אז דו קענסט זען אז שטיינער האבן עפעס, חוץ פון דאס. וואס מ'שטופט זיי ארום, זיי זענען נישט נאר, זיי זענען נישט בלויז א ארומשטופאכץ, ס'איז אמת אז מ'קען זיי ארומשטופן, און מער ווי מ'קען ארומשטופן אנדערע זאכן, רייט? מ'שטופט א בוים טאנצט ער צוריק שנעלער ווי א שטיין אין סערטען וועיס.
וואטעווער, באט בסדר, באט איך רעד, אקעי לעטס, אין הכי נמי. אבער שטיינער אין א געוויסע סענס, אין א סערטען סענס וואס זאגסטו, וואס זאגסטו אז מ'קען זיי די ווייניגסטע שטופן ווייל זיי זענען זייער, זיי זענען זייער, האבן זייער ליב צו זיצן. זייער שווער צו מאכן א שטיין גיין עניוועיר. אקעי. אבער אין א געוויסע סענס, אין נאך א סענס, איז ער באמת די גרינגסטע זאך צו שטופן, קעז ער גייט טאנצט קיינמאל נישט צוריק, ער טאנצט צוריק נאר אין איין וועג, לעטס סעי איט דעט וועי, ער טאנצט נאר צוריק אראפ, ער טאנצט קיינמאל נישט צוריק צו די זייט, רייט? דאס איז אינטרעסטינג, רייט? ביימער? טינק אבאוט איט, א בוים ער שטופט עס צו די רעכטס, טאנצט ער צו די לינקס, א קי, סעים טינג, רייט? איווען מאר, א קי, ס'איז פארט ערגער, מ'קען אים אינגאנצן שלעפן, ווי האט מען געלערנט אין קונס, מ'האזין, יא? א קי, די גמרא זאגט א קי איז אפילו, וואטעווער די חשבון אויף די גמרא איז, כ'האב נישט געדענקט, א קי א לעבעדיגע זאך אפילו אפילו א פארשפארנדע טיר איז נישט גענוג, ס'הייסט נישט אפילו א שומר חינם וואטעווער דארף עס היטן פארוואס איז א בהמה ער גייט דעטס וואט הי דאז רייט, זאגסט איך האב געדאכט איך האב אים געלייגט אין בהמה איז ער אוועק געלאפן וואס איז געשען יא דאס וואס ער טוט מאכט די ארידזשענעל יא די בעיסיק שמירה איז מאך זיכער אז ער גייט נישט יא סאו א בהמה האט עפעס א מאדנע זאך נישט נאר ס'העלפט ער איז אויך אויף די ערד יא ער איז אויך ער פליעט נישט רייט ער איז א קיט פון עופות וואס פליען ער פליעט נישט רייט אבער מען שטופט אים איין וועג און ער לויפט אינגאנצן אז מארגן איז אויף די אנדערע זייט שטאט רייט סאו הי העז איווען מאר רצון כאילו רייט האט עפעס מער עפעס אין זיך אגעין וויל איז א ווירד ווארד איך זאג עס נאר בתור משל עפעס וויל ער כאילו עפעס האט ער אין זיך צו זיין צו טוהן זאכן צו גיין רעכטס און לינקס און ארויף די בארג און אראפ די בארג און צו עסן גראז און צו מאכן שאר און באר און וואטעווער די אלע אלע מיני אזייקעס און זאכן וואט איז די פוינט אוו אלל דיס? אז זאגט זאגט די רמב ם די ערשטע סעקונד דארפסטו פארשטיין אז די הסבר וואס די האסט געהאט די האסט איין קאנצעפט פון הסבר דאס וואס אונז האבן געווענטליך די קאנצעפט זאגט פארוואס איז די שטיין דא ווייל איינער האט עס געלייגט דארט דעטס נאט עקטשעלי די ענסער איטס פארט אוו די ענסער וואס איז נאר מסביר האלב פון דעם ס'איז נאר מסביר די שטיין אויף וויפיל מ'קען א שטיין רוקן אבער ס'איז נישט מסביר די שטיין פארוואס ער איז א שטיין אדער פארוואס ער פאלט אראפ און פארוואס ער מ'רוקט זיך נישט רעכטס און לינקס, מ'רוקט זיך נאר אראפ און אזוי ווייטער. ס'איז דא עפעס א שטיינשאפט, עפעס א, עפעס א טינג אבאוט די שטיין, סאמטינג אבאוט די שטיין, איטס נאט די שטיין, ביקאוז די שטיין איז איבן נפעל פון די טינג, באט ס'איז דא, דער איז א טינג אבאוט די שטיין וויטש מעיקס איט, אלל דיס הלכות שטיין, ס'איז דא הלכות שטיינער, ס'איז דא הלכות מענטשן, ס'איז דא הלכות שטיינער, ס'איז דא הלכות, אלע שטיינער פאלגן די הלכות, זיי קאמען נישט קיין עבירות, רייט? באט ס'איז דא הלכות שטיינער, שטיינער פאלן אראפ, עס ווענדט זיך וועלכע שטיינער, ס'איז דא וואס זענען מער העווי, און אלע, ככל הלכות השטיינער וואס מ'לערנט אין ג'יאלאדזשי וואטעווער יא, איז דא טויזענט הערליכע שטיינער. אין אנדערע ווערטער איך פרעג דיך פארוואס די שטיין דא, יו קענט ריעלי, יור ענסער איז גאנא העוו טו העוו טו קאנצעפטס אלרעדי, יו ניד וואן קאנצעפט איינער האט עס גערוקט, בעיס א בעיס דאס פארשטייט יעדער, אויך לאמיר זאגן מען פארשטייט עס, אבער ס'דא נאך א זאך, וואס רעדסטו וועגן וואס די שטיין איז? א שטיין איז אזא מין זאך וואס האט ליב אראפצופאלן, האט ליב וואטעווער, ער פאלט אראפ, און אזוי ווייטער. אקעי, יעצט די צווייטע יעצט די צווייטע סארט הסבר איז וועיר ווי סטארט האווינג וואט ווי קאל רחניות אקעי אדער ציר. דאס איז דאס איז א מכינה ציר. דאס איז א זאך וואס יעדע איינער לערנט די רמב ם זאגט דא א חומר און א ציר און אלל דיס נייס ווארדס. דיס בעיסיק טינג איז וואט ווי דיס קאנצעפט די בעיסיק טאט וואס כ'האב יעצט געזאגט. מ'זאגט אז שטיינער זענען נישט נאר. דא ווייל מען האט זיי געשטופט נאר ווייל זיי זענען שטיינער? דאס איז וואס אונז רופן צירה. צירה פון א שטיין איז נאך נישט אזוי עקסייטינג, עס איז נאך אלץ גאנץ א בארינג זאך, מען קען אים דיסקרייבן גאנץ פשוט, אבער ס'איז דא עפעס. אקעי? אין אנדערע ווערטער, אבער ביידע איז אמת, די שטיין איז א שטיין, אדער מען קען אפילו טראכטן טיפער אז די שטיין אליינס איז א חומר, איז געמאכט פון עפעס, איז געמאכט פון וואטעווער שטיינער זענען געמאכט פון קלענערע שטיינער אדער פון זאמד און כ'ווייס וואס וויאזוי שטיינער ווערן געפארעמט. סאו איז געמ איז דאס איז נאך א זאך וויאזוי איז געווארן א שטיין סאו אפילו פרעגסט ווי א שטיין איז פארוואס א שטיין איז דא דארפסטו אויך מסביר זיין שטיינשאפט איטס נאט אינאף טו טאלק אבאוט עפעס האט אים געשטופט דארפסטו אויך רעדן וועגן וואס ער איז און וויאזוי איז ער געווארן וואס ער איז מעיבי אויך עפעס האט אים סאמהאו געשטופט באט ס'איז קיינמאל נישט גענוג צו זאגן עפעס האט אים געשטופט דערס אלוועיס גאוינג טו בי סאמטינג אין איט. עס איז אינדערשטיין, עס איז נישט, קיינער טוט עס נישט צו אים, עס איז אינדערשטיין וואס ער האט אזעלכע מנהגים, ממלכות, הרגלים, רצונות, האועווער יו וואנט טו קאל דעם, דיז אר אלל דזשאסט משלים, פאר די סעם קאנט דער איז סאמטינג אין די סטאון דעט מעיקס איט וואט איט איז, אקעי? די זא די ווארט, א ווארט פאר וואט מעיקס איט וואט איט איז, וואס מאכט אים זיין א שטיין, איז די ווארט וואס אונז רופן, מען ליזט אין רמב ם, צירה, אקעי? דער רמב ם רופט עס צירה, צירה איז א לשון קודש'דיגע ווארט.

נישט לעזן די ווארט. פארוואס? ווייל די רמב ם זאגט ס'שטייט אין די תורה וואס די אייבערשטער געזאגט. וואס איז די שווערסטע פסוק אין די תורה? אקארדינג טו די רמב ם. נו. די שווערסטע פסוק איז נעשה אדם בצלמינו כדמי סייני. כ'האב עס געברענגט דא ערגעץ. אה, די רמב ם ברענגט אליינס דא די פסוק אין סוד התורה אויך. און פאר הלכה ח' ברענגט ער עס יא. שווערסטע פסוק אין תורה איז נעשה אדם בצלם אלוקים וואס איז אזוי שווער? אז עס שטייט יד ה', קודם כל יעדער איינער ווייסט אז דער אייבערשטער האט נישט קיין גוף, כ'מיין דער רמב ם ווייסט יא, עס איז פשוט, דאס איז בעיסיק סייענס, בעיסיק לאגיק, יעדער איינער וואס טראכט אביסל פארשטייט דאס, אקעי. לויט די רמב ם. און שוין, אסאך פסוקים רעדן אז דער אייבערשטער טוט, און ער האט הענט, אלס. אלץ יש לו לדחוק, אקעי, די שווערסטע פסק צו דוחק זיין, און ווער ווער דיינער וואס טוט אין עסק ווייסט, די שווערסטע פסק בענין זה איז די פסוק וואס שטייט אז דער אייבערשטער האט געמאכט א מענטש וואס זעט אויס אזוי ווי אזוי ווי גאט, אזוי ווי רש י זאגט אזוי ווי מלאכים, אזוי ווי מ'קען זאגן דוחק תירוצים יא, אבער הוי אומר אליהם נעשה אדם גוט זאל מיינען כדי מיר זענען אזוי ווי אונז, אזוי ווי אונז זעען אויס לכאורה, אזוי זעט אויס א מענטש, אזוי קומט אויס די אייבערשטער זעט אויס בערך פיין אזוי ווי א מענטש, מיט הענט מיט פיס מיט פאות מיט א בארד. וואטעווער. תניא זאגט ס'איז א משל צו די אייבערשטער, יעדע זאך איז א משל. אלעס איז א משל, אבער איך זאג אויך ס'איז א שווערע, אזא קשיא, איך האלט אונז ליישי אידעס צו פארשטיין די קשיות, די תירוצים ווייסט יעדע איינער, און אונז זענען געקומען צו מסביר זיין ווי גוט די קשיא איז געווען און פארוואס די תירוץ מאכט סענס אדער וועלכע תירוץ מאכט סענס, דעס איז די דזשענעראל מהלך. אלעס איז א משל, וואס איז די נמשל? סאו, יעצט, די רמב ם זאגט עקשעלי נישט אז ס'איז א משל, זעהסט? אויף די פסוק, אויף צו זאכן וואס ער זאגט אז ס'איז א משל. אויף דעם זאגט ער ס'איז קיין משל, ער זאגט עס איז אמת. אין א געוויסע וועג. און בכלל משלים דארף. ס'איז אמת, אבער וואס מיינט ס'אמת? זאגט די רמב ם, הער, דארפסט דאך זיין א חכם, דארפסט פארשטיין אז תורה איז נישט געשריבן אויף פאר מרצים, אויף טיפשים. טיפשים מיינען, אז פרעגסט מיך וואס איז א מענטש? זאגט ער דאך דעפיקט וויאזוי ס'זעט אויס א מענטש. אין אנדערע ווערטער, כ'האב דיר פארענגט א שאלה, כ'האב ענק שוין געזאגט, פארציילט די מעשה פון פיקאסא, רייט? פיקאסא איז געווען א גרויסער א פעינטער, און ער פלעגט פעינטן, נישט קיין, כ'גיי נישט אריין אין די אריכות, ער פלעגט פעינטן מאדנע פיקטשערס, רייט? זעט נישט אויס געהעריג ווי מענטש אין זיינע פיקטשערס, קומען איינער האט אים געפרעגט דאס איז מאכט א פיקטשער פון א פרוי דאס זעט נישט אויס קיין פרוי זעט אויס ווי לייענס קראכצן זיך אזוי ארויף און אראפ, ער זאגט אקעי נו ווייז מיך א פיקטשער פון א פרוי, זאגט וואס הייסט איך האב דא אין מיין בערזל א בילד פון מיין מאמע, שוין נעמט ארויס און גייט ער דער איד גייט גוי כ'ווייס גייט ארום זיין יא האט ליב זיין מאמע האט א פיקטשער פון איר, און פיקאסא קוקט אויף אים זאגט זי איז אזוי קליין און דין, טוט קוק ווי אזא קליינע מאמע האסטו. אז ווער פאסטעדזש סטעמפ פיצי און אזוי האט נישט קיין ממשות ס'איז ממש א שטיקל פעיפער דאס איז דיין מאמע יא? ס'איז נישט דיין מאמע אמת? ס'איז עפעס א פיקטשער פון דיין מאמע און זאגן אז ס'איז דיין מאמע ס'זעהט אויס ס'האט די זעלבע ס'האט עפעס די זעלבע רייט? די זעלבע ס'קען דיך ווייזן ווי לאנג איר נאז איז ווי גרויס איר האר איז כ'ווייס וואס באט ס'איז נישט דיין מאמע רייט? און די שאלה איז צו ס'געבט בכלל ארויס עפעס וואס דיין מאמע. איז יא סאו זיין ווארט איז געווען איך מאך עבסטראקט פיקטשער סאו ס'געט בעסער ארויס וואס די זאך איז ווי דיין פיקטשער א פיקטשער אין אנדערע ווערטער איך פרעג וואס א מענטש איז לאמיר צוריק גיין צום פסוק א מענטש איז אזוי ווי גאט יא קענסט גיין א מענטש איז אזוי ווי גאט וואס מיינט צו זיין אזוי ווי יא א מענטש זעהט איז אזוי ווי גאט. אויב ביסטו א טיפש, אויב ביסטו א מענטש וואס קוקט אויף כולי די חיצוניות, קען מען עס רופן, די רמב ם רופט עס חיצוניות, קוקסט א מענטש, וואס איז א מענטש? א זאך מיט צוויי הענט און צוויי פיס, דער זה נקרא אדם, מהי אדם? אנדערע ווערטער שטייט נעשה אדם אצל מיינע כתמי סיני, יא? דארפסטו פרעגן, צוויי זאכן, ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא אדם, ס'איז דא א אלוקי, א גאט, ביידע זענען ענליך, נישט ענליך, די זעלבע, די זעלבע דמות, די זעלבע צורה, יא? זיי האבן די זעלבע, זעהן אויס די זעלבע, אבער וואס מיינט עס צו זיין א מענטש און וואס מיינט עס צו זיין א גאט?

ער גייט אסאך טיפער באט דעס איז אנאדער סטעפ וויטש וויל טעיק אנאדער שיעור טו געט טו דער. א מענטש איז נישט אזוי ווי ער זעהט אויס. דער רמב ם זאגט ווייסטו וואס דו ווייסט? איך האב אפילו א ווארט פאר דעם. דו ווילסט מיין א ווארט? די תורה האט ווערטס. דו מען דארף וויסן שיימעס נער דופן. ס'איז א אנדערע ווארט. ס'איז דא א ווארט תבנית. אז ס'שטייט תבנית די פסוק ביי עבודה זרה שטייט אזעלכע פסוקים. תבנית את כל אויף אש שטייט א פסוק אין דברים. א תבנית, א תבנית זכר ונקבה, דאס דאס איז א זאך וואס זעט נאר אויס, ס'הייסט עס האט די זעלבע צוויי הענט און צוויי פיס אזוי ווי א זכר און א נקבה, און דעמאלטס רעדט די תורה פון א זאך וואס זעט אזוי אויס, פון א א פיקטשער אדער אין אנדערע ווערטער די וואט הי קאלס די אוטער פארם, די פארם, פארם די ווארט ווארט פארם קען האבן די זעלבע צוויי מינינגס וואס מענטשן ווערן צומישט אויך, יא, ס'זעט אויס אזוי ווי א מענטש, יא, וואס ווילסטו עס פרעגן ווער איז ער? וויאזוי זעט ער אויס? אזוי זעט ער אויס. אז קוק אויף זיין פראפייל פיקטשער אזוי זעט ער אויס בערך, אקעי זייער גוט. דאס איז תבנית אבער דאס איז נישט, די רמב ם זאגט אז דאס איז נישט דמות און דאס איז נישט צלם. אפשר איז עס דמות אבער דאס איז זיכער נישט צלם. ס'איז דא קשיות אויף די רמב ם, ס'שטימט נישט די חילוק אבער דאס איז נישט די נושא. וואס איז וואס איז וואס שטייט ביי צלם דמות תבנית אין די אין די שבע ברכות? שוין א קשיא אויף די שבע ברכות. על כל פנים, צלם זאגט די רמב ם מיינט.

א בעל חי. בקיצור ביז די מ'קומט אן אז וואס מאכט א מענטש אנדערש פון אלעס אנדערש איז דאס אז א מענטש האט שכל, דאס איז נאך א זאך וואס מ'דארף עקספלעינען, נישט היינט, ממילא די אייבערשטער האט אויך שכל, איז די אייבערשטער שכל די זעלבע ווי די מענטש'ס שכל הייבט מען אן נאך א מבוקר, על כל פנים די מעין פוינט איז אז בצל מייני כתמיסייני איז די איז די וואס די וואס א מענטש איז עקזעקטלי די שכל, ליוו אוט די שכל די וואס איך נישט. עקזעקטלי, נישט די צורה בחיצונית, די צורה פנימית. צורה איז די סעים ווארד. אין אדער ווארדס איי עסק יו וואט איט איז, דיפענדס וואט קיינד אוו וואט ווארקס אין יור מיינד. ס'דא אסאך וואטס, ס'דא אסאך וואס איז א זאך, וואס איז א זאך, יא, וואס איז א זאך. כ'קען דאך זאגן וועלכע קאלער ס'איז. כ'האב נישט געענטפערט וואס ס'איז. כ'קען דיר זאגן וואס ער טוט. כ'קען זאגן אסאך זאכן וועגן עס. אבער וואס ס'איז. דארף עס דיר זאגן וואס איז ער רופט עס דרמ ד הגדרה אבער בעצם וואס ס'מאכט עס באמת פאר וואס ער איז. נאר וואס איז ער גאר? ניין איך רעד נישט יעצט איך גיי נישט יעצט אריין אין יענע שמועס יענע איז נאך א פרט. פאר מיט די שמועס. ניין איך האב די שמועס איז געווען וועגן דיפרענט מינינגס אוו וואט אוו די ווארד וואט אקעי דאס איז מיין הערה די ווארט וואס האט אנדערע מינינגס. די ווארט וואס א מענטש איז, קען מיינען ער האט א לאנגע בארד, ס'דא אזעלכע, ס'דא וואס קוקן אויף דעם, און ס'דא וואס קוקן אויף וואס ער איז, זיין מענטשהייט. זיין מענטשהייט איז דומה צו גאט, יעצט וויאזוי איז א מענטש דומה צו גאט, דאס איז נישט, קודם דארף מען פארשטיין וואס דאס מיינט עקזעקטלי אז דער מענטש איז דער שכל, נאכדעם דארף מען פארשטיין אין וועלכע סענס איז גאט דומה צו דעם, אין וועלכע סענס נישט. דאס איז נישט די רמב ם, איך קען דיך זאגן אליין אז געדענקן, די רמב ם זאגט אז א מענטש'ס שכל איז דומה צו גאט, ווייל שכל נוצט נישט קיין גופנית'דיגע זאך, עקזעקטלי פאר די זעלבע ריזן, שכל, דאס איז די זאך, דאס איז די קאנעקשאן, דאס איז די שייכות, צו ס'איז ממש די זעלבע אדער נישט דארף מען קוקן פרק ע', אין די ענד איטס ריעלי די סעים, אין די ממש די עכטע שכל, די צדיק שכל, וואטעווער, די מענטש וואס איז די בדם השלם, איז די זעלבע, אבער נישט קיין חילוק. די פאר איז אזויווי גאט אזוי האט נישט, דארף נישט קיין גוף דערפאר. אין די סענס אז דארף נישט קיין גוף, עקזעקטלי, ער טוט זאכן דירעקטלי און גאט טוט זאכן דירעקטלי, על כל פנים דאס איז אבער נישט. דאס איז נישט אונזער עיקר שמועס, די עיקר שמועס איז דאט הי וואנטס טו טשעינדזש יור, הי וואנטס טו מעיק יו, דאס איז די פירסט פרק און עס איז די מאוסט לייק אימפארטענט סוויטש דאט הי וואנטס טו דא, מענטשן מיינען אז רמב ם איז געקומען זאגן אז גאט האט נישט קיין גוף, ניין ער איז געקומען זאגן אז מענטשן זענען נישט קיין גוף, אקעי? אז גאט האט נישט קיין גוף דאס קען יעדע איינגעל זאגן, אבער אז מענטשן זענען נישט קיין גוף, נישט נאר מענטשן, שטיינער אויכעט נישט, דעטס וואט איים גאוינג, יו העוו טו גאו בעק אלל די וועי טו סטאונס, שטיינער זענען אויך נישט קיין גוף, זיי זענען אויך א גוף, סא עס איז איטס אימפארטענט טו אים דעטס וואט דער דיפרענס איז, מען קען עס אויך פארשטיין, אבער עטליסט פארט פון זיין א שטיין איז נישט די גוף פון די שטיין. פרט אין זיינע שטיין איז די שטיינקייט דערפון, די צורה דערפון, וואס מאכט יעצט, וואס מאכט א שטיין א שטיין, איז נאכאלץ גאנץ א פשוט'ע זאך, גאנץ א, מ'קען עס רופן א גופניות'דיגע זאך. פארשטיין קען וואס מאכט א מענטש א מענטש איז נישט קיין גופניות'דיגע זאך, בסדר. באט איט, יו סטיל העוו טו העוו דיס בעיסיק קאנצעפט וויטש איז טאטעלי אן עבסטראקט קאנצעפט, און און און אויסאו א קאנצעפט דעטס טאטעלי מיסינג פראם אווער ווארלד אוו קאנצעפטס, ס'איז זייער וויכטיג, נישט נאר אונזערס, אין אונז איז עס עקספליסיטלי מיסינג ווייל אונז זענען חסידים פון פארשידענע גוים פון ענגלאנד און פון סקאטלאנד וואס זענען מכחיש די קאנצעפט. אבער מער פון דעם, אפילו אז ס'איז אלעמאל געווען שווער, די רמב ם זאגט און די רמב ם און זאגט אז, דאס זאגט ער דא, ביי די וועי דאס איז די פאר אונז לערנען דאך דאס סעיף, די רמב ם זאגט אז דאס איז א די סארט זאך, די סארט איידיע קען מען נאר. פארשטיין. אין אנדערע ווערטער מענטשן, דער רמבם זאגט אין דא אין אייוועלט די ערשטע פרק פון מור, דאס די ערשטע ציר אין די ערשטע צוויי פרקים זענען מסביר די זאך, די ערשטע פרק זאגט ער אז רוב מענטשן כאפן דאס נישט, פארדעם זאגט דער רמבם פאר רוב מענטשן זאגט מען אז די אייבערשטער איז א גוף, פארוואס זאגט מען אז די אייבערשטער איז א גוף? אזוי שטייט אין די תורה, פשוט פשט שטייט דאך דאס, דאס שטייט דאך, פארוואס זאגט עס אזוי? ווייל דער רמבם זאגט ביי רוב מענטשן איז נאר דא דאס. ס'דא אנדערע ווערטער, פראבאקטאר אויב ווילסט שארלאט קעשן וועלכע זאכן זענען, רייט? וואס אזאלכע זאכן זענען? פאר א נארמאלע מענטש זאכן וואס ער קען זעהן, זעהן איז נישט די גערעכטע ווארט, באט גופים זענען. מילא ווילסט זאגן ווילסט פאר איינער זאגן ס'דא א גאט, מוזטו אים זאגן אז די אייבערשטער איז א גוף. אה, די מערסטע וואס די קענסט אים אויפטוען איז זאגן אז ווייסט וואס נישט נישט סתם א גוף נאר א גאר א פייערדיגע גוף און גאר דערהויבן און גאר הייליג. ס'אלץ זייער פיין און וואויל אבער איטס נאט רילי א דיפרענט פונקט די סעים גוף. זאגט דער רמב ם, דאס דער רמב ם ווייסט אז דאס איז וואס מאסט מענטשן טראכטן ווען זיי זאגן גאט, און ער וויל דאס אויסרייסן, אבער ער פארשטייט אז דאס איז דאס דער פראבלעם, אויב דו ווילסט קענען אנקומען זאגן אז גאט איז נישט דאס, דארפסטו קודם בכלל האבן אין יור בעיסיק וועיס אוו טינקינג, די לפי עגענד אלעס דארפסטו אנהייבן צו טראכטן אז גוף איז נישט דאס וואס מאכט אלעס, און פארקערט, גוף איז די קלענערע פארט פון אלעס. ווייל אפילו א שטיין איז מער נישט גוף ווי גוף. וואס דו זעסט נישט דאס איז די עיקר. כ'זע נישט, אקעי זע זע נישט, כ'וויל רעדן א סעקונד וועגן זע נישט. כ'ווייס נישט וועגן זע נישט אבער די עקטשועל, די, שפעטער רופט מען עס די עסענס אדער אנדערע ווערטער, די מהות, די זאך וואס מאכט די זאכקייט דערפון, נישט די, אין אנדערע ווערטער, כ'קען כ'קען זאגן פארשידענע וועגן צו פארשטיין די חילוק, אבער די רמב ם זאגט, און דאס איז די הלכה ווי עס האלט מען, זיך דארף זאגן עפעס אינעווייניג, ווייל עס איז דא דאך אזא שיעור אינעווייניג, פרק ד' הלכה. הלכה ז', ביי מיינע נומבערס איז עס י ד. הלכה ז', שטייט לעולם עיין הטורי, דאס איז א הקדמה צו וויסן די מהות הנפש, קאוז איטס אלסא, איז דאס, הלכה ז', לעולם עיין הטורי, דו זעסט נישט, נישט, ביידע נישט, באט ווי נעכטן, לעצטע וואך איז געווען א שיעור פארוואס מען זעט נישט חומר בלא צורה. אבער צורה בלא גולם פארשטייט יעדע איינער, גולם בלא צורה, אוי צורה בלא גולם, מען זעט עס נישט, נאר אבער, זייער וויכטיג, אבער עס איז בעיסיק זאכן, עס איז נישט רוחניות, עס איז נישט מיסטיסיזם, עס איז כמעט, אבער עס איז דא וועגן ווי מען קומט דערמיט, אבער דאס איז נישט זאכן וואס דאס וואס מען זאגט א גאנצע שיעור אז דאס איז נישט אלע קאנצעפטס וואס די רמב ם האט זענען נישט שווער צו זענען נישט זענען שווער צו פארשטיין אבער נישט שווער צו כאפן, בקיצור, ס'איז מען דארף עס מען דארף אנהייבן צו טראכטן אזוי אבער די וועג וואס מען הייבט אן צו טראכטן אזוי איז עס א בעיסיק וועג פון טראכטן, עס איז נישט אז מען דארף זיך דווייקענען צו טראכטן אזוי. און דער קוקט אויף א האלץ, למשל, איך וועל זאגן א משל, דער אייסט אויס משל, א הויז, וואס איז א הויז? א הויז איז צוויי זאכן, א הויז איז העלצער און שיעט-ראק און וואטעווער, אבער א הויז, דאס איז נאר די חומר פון דארט, דאס איז ווי אזוי עס איז א הויז, אבער א הויז איז אויכעט א פלאץ ווי מען וואוינט, רייט? קענסט רופן די תכלית פון די הויז, אבער די צורה פון די הויז, די פארעם פון די הויז, וואס מאכט דאס הויז, אין אנדערע ווערטער, די אלע שטיינער ווען זיי זענען נישט א זאך וואס א מענטש קען וואוינען אין, איז עס נישט קיין הויז, און פארקערט אויכעט. כעלעם, מען קען עס צעטיילן, נישט בפועל ממש, אבער מען קען עס צעטיילן, טעארעטיש, מען קען מאכן א הויז נישט פון שטיין, מען קען מאכן א הויז פון גלאז, מען קען מאכן א הויז פון פאפירע דאלמען ווי האט יענער געזאגט, מען קען מאכן א הויז פון פון עניטינג, רייט? בעיסיקלי. די שטיינער זענען נישט די הויז, רייט? ווערי אימפארטענט. עניטינג, ווייל נישט עליטינג, ליטערעלי. עניטינג וואס קען מאכן א א דאך און פיר ווענט, קען זיין א הויז. סאו הויזקייט איז וואס? נישט די שטיינער. ס'איז א סעפערעט זאך פון די שטיינער. קען עס, האב איך עס אמאל געטראפן חוץ פון שטיינער? ניין. ווייל אונז לעבן נישט אין א עולם העצירות, און ס'איז אפשר נישט דא אזא זאך ווי א עולם העצירות, אבער אונז לעבן זיכער נישט דארט. רייט? אפשר פאר מלאכים קען זיין, אויב דאס איז באמת די תירוץ וויאזוי מ'קען פארשטיין די תורה, רייט? אויב שטייט אין תורה אז די אייבערשטער האט א הויז, עס קען זיין אז ס'דא א פלאץ, אין די נמשל, יא כאילו איז דא א מושג, פלאץ וואס די אייבערשטער קען זיין, וואטעווער דעט וואלד מין, רייט? אבער ס'איז נישט קיין הויז. דאס וואס אונזערע הייזער דארפן זיין געמאכט פון שטיינער, דאס איז א פראבלעם, ס'איז א פראבלעם, דאס איז דאס איז די חומר פון די הויז. דאס איז אבער צו זיין א הויז איז נישט גענוג דאס, נאנט דעוועט איז ווערי אימפארטענט, איך פרעג וואס איז א הויז? איי קען יו קען ענס מי טו ענסערס רייט, וואן ענסער איז א הויז איז שטיינער ארגענייזד אין א באקס נאו, אבער יו נאוטיסט דעט איי סעד דע ווארד ארגענייזד רייט, סאו א הויז איז נישט שטיינער. דיין הויז איז אויך א רחנית, ניין שרחנית, נישט שטיינער. א הויז איז א פלאץ ווי, ווי גייט דאס? ס'איז דא א חילוק פון א האוז און א האום? מ'פילט זיך קאמפארטעבל? דאס איז פארט פון א הויז, באט ס'איז אויך די צורה פון די הויז.

ווען דו קוקסט אויף א הויז זעהסטו ביידע זאכן, ווייל אויב דו וואלסט געזעהן נאר די שטיינער וואלסטו נישט געזעהן קיין הויז. מען זעהט ביידע, איז דאס אז מען זעהט נישט סעפרעטלי ביידע. דו קענסט נישט זעהן די פיקטשער פון א הויז, די איידיע פון א הויז, די איידיע פון א הויז קענסטו נישט זעהן אן א הויז, אפילו ווען אימעדזשענסט עס, אימעדזשענסט עס מיט א פארעם, מיט א שיט, מיט א בלופרינט איז אויך עפעס, יא. אבער עס איז, דו קענסט פארשטיין אז עס איז א סעפרעט זאך. פארשטייסט? לב האדם איז שבחלק הגוף הנמצא בדעתו, אין אנדערע ווערטער, דו זעהסט א גוף, א שטיק, א קאמפיוטער זעהסטו אין פראנט פון דיך, אז מ'נעמט צו באדייטן מיינט ער נישט דאן אין דיין קאפ, מיינט ער דו זעהסט עס, האסט עס געכאפט, רייט? יו האוו, האו דו קאל איט, פערסעפשאן אוו איט, רייט? דו זעהסט עס, דו פילסט עס מיט דיינע חושים, זעהסטו, אז דו פארשטייסט אז די זאך וואס דו זעהסט, נישט א זאך וואס דו זעהסט נישט, דעטס לאפיקא דען זעהן נישט, די זאך וואס דו זעהסט קענסטו צוטיילן צו ידיעה, פארשטייסטו, דו קענסט נישט זעהן, מיט אנדערע ווערטער דו קענסט נישט זעהן סעפערעטלי, צוזאמען קענסטו יא גאנץ גוט זעהן, ווען מ'קוקט אויף א מענטש קוקט מען סיי אויף זיין חומר סיי אויף זיין צורה, well we didn't get that, אבער עני גוף א שטיין, קוקסט אויף א שטיין זעהסטו די. חומר השטיין, וויטש איז אימפארטענט, און דאס איז דאך די צורה, וידעי שמחובר בגולם וצורה, פארשטייסטע? און ממילא קענסטע פארשטיין ווייטער, דו קענסט פארשטיין אז דא גופים וואס זענען געמאכט, אקעי איי קענט עקספלעין די רעסט, קאפאנעם דאס איז די זייער וויכטיגע, די זייער וויכטיגע זאך, און ממילא, און דען זאגט די רמב ם ממילא קענסטו אויך פארשטיין אז ס'איז דא צירות אן קיין גולם בכלל, אבער דעטס אנאדער האול דיסקאשען באט די בעיסיק איידיע איז אז צו ס'איז דא אזא זאך מיין איך איז נאך א דיסטארשען אבער אויב דו פארשטייסט אזוי פארשטייסטו אז ס'איז נישט הכרחי צו פארשטיין אזא זאך אויב ס'איז דא א יעדע מאל דו קוקסט אויף א שטיין זעסטו שטיין און זען שטיינשאפט קענסט דיך פארשטעלן נישט פארשטעלן קענסט פארשטיין אז ס'איז דא אזא זאך שטיינשאפט אן שטיין און קענסט אויב קענסט זיך למשל אזא מעשה דאס איז וואלט בי א ווערי פלעטאניק מעשה און די רמב ם מער ווייניגער האט אזא מעשה פאר די אייבערשטער האט געמאכט שטיינער האט ער געמאכט די מושג פון שטיין אדער די זאך פון נישט די מושג מושג איז א בעד ווארד האט ער געמאכט שטיין שטיינהייט? וויאזוי רוף איך עס? שטיינסאפט. שטיינסאפט, אקעי. סאונדס לייק סאם גיי'ס לאסט נעים, רייט? עקזעקטלי. דאס שטייט אין די פסוק, דאס שטייט אין דאס מיינט דאס דאס דאס מיינט ער, עקזעקטלי, דאס מיינט די מדרש און ער זאגט, הסתכל באורייתא ובורא עלם, והשם בחכמה יסד ארץ. וואס איז חכמה? חכמה איז נישט זאכן, חכמה חכמה איז א קאמפיוטער, עס איז נישט קאמפיוטערס, חכמה איז א קאמפיוטער, ער זאגט מיך וועגן קאמפיוטערס, זיי זאגט וואס איז א קאמפיוטער? קודם האט די אייבערשטער געדארפט מאכן, אדער מאכן איז א וויערד ווארד, באט קודם האט געדארפט זיין. די אייבערשטער האט קילע געדארפט מאכן, כ'ווייס נישט צו מאציל זיין, וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, איידיעס פון זאכן, נאכדעם, אזוי זאגט דער מדרש אין פרשת בראשית, דאס מיינט תורה, דאס מיינט די תורה, ס'מוז נישט זיין גארנישט, ס'מוז טאקע זיין, איז דא וואס דינגען זיך, אבער דאס איז, איך האב נישט געזאגט אז ס'איז נישט מוכרח, איך האב נישט געזאגט אז ס'איז מוכרח, איך בין נישט דא, די שיעור איז נישט צו מכריח זיין זאכן, די שיעור איז צו מאכן זאכן מאכן סענס, אויב דו הערסט א מדרש וואס זאגט אז די אייבערשטער איז געווען אזוי ווי א.

יא, דאס איז די טייטש וואס שטייט אין אלע קבלה ספרים. איך ווייס נישט וואס עס מיינט על דרך המוסר, אבער על דרך האמת מיינט עס דאס, אז די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, וויאזוי מאכט ער די וועלט, ס'הייסט געדייט וואס מאכן א, ער האט געמאכט א מענטש למשל, דאס מיינט בעצם אז אויך ער האט געמאכט א, לעטס סקיפ מענטש, ער האט געמאכט א שטיין, יא? אבער שטיינער זענען נישט, עס איז אויך דא חומר, וויטש אנאדער קוועשן, דאס האט ער אפשר געמאכט יש מאין, אבער ווי האט ער געמאכט וואס א שטיין דארף זיין, דארף זיין עפעס א פלאן פאר דעם. איטס נאט קלעיר איט העסט טו בי ביפאר אין טיים דאס איז נאך א מחלוקת אבער עס מוז זיין אין קאנסעפט דאס איז אגעין אונז רעדן א משל עס קען זיין אלס צוזאמען אונז רעדן איך רעד דאך א משל דער מענטש האלט זיך משלים ס'איז דאך מקל אויף זיין שכל ס'איז דא וואס זאגן עס יא געווען פארדעם אבער דאס איז שוין מחלוקת מפרשים איך רעד אגעין וואט איים טרייענג טו זשאסט סעי דעט מעיקס אלאט אוו סענס אזוי ווי דו קענסט נישט בויען א הויז און אויסער יו דאנט האוו טו ליטערלי האוו א בלו פרינט רייט דו קענסט נאר האבן א איידיע אין דיין קאפ רייט דו קענסט אפילו האבן עפעס אזוי א נעטשרעל איידיע דו ווייסט כאילו אינטואיטיוולי וואס צו מאכן קען זיין אסאך וועגן אבער יעדער מענטש, אזויווי א מענטש פאר ער מאכט עפעס, פאר אגעין מיינט נישט דווקא אין צייט, אבער פאר אין די מושג יא, מוז זיין אז ער ווייסט וואס ער גייט מאכן, מיט אנדערע ווערטער די עסענס פון די זאך, די קאנצעפט, די זאך וואס ס'איז, איז געווען פאר, איז געווען פאר ער האט עס געמאכט, די זעלבע זאך, דאס שטייט אין די מדרש אז דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, קודם האט ער געמאכט.

דאס איז געס א סטרעיט אונטער לייק די גרעסטע מחלוקת'ן אין פילאזאפיע און קבלה און חסידות דעי אלל וואריד אבאוט דיס קוועשאן וועלכע איז וועלכע איז מער חשוב און צו ס'קען זיין איינס אן די צווייטע און אויב ס'איז יא און ס'איז בעסער דאס און ס'איז בעסער יענץ דאס איז אלץ דאס איז ממש סטרעיט אריין אין די יסודות התורה דאס דאס איז ריעלי ווער איט געטס יו דער באט איך בין איך בין נאכנישט געקומען מסביר זיין דאס איך בין נאר געקומען מסביר זיין אז ס'מאכט טאטעלי סענס צו זאגן אזא מעשה אדער צו זאגן קיצור כ'האב שוין געזאגט גענוג זאכן וואס איז נישט. נישט מעגליך אבער עס מאכט סענס. על כל פנים דאס איז די די ערשטע די מעין סוויטש וואס מען דארף האבן, למשל ס'שטייט אין כ'האב געזען די ספר שם טוב איז דא א פירוש על הבורא, א זייער שיינע פירוש לפי דעתי, און ער זאגט אז אויף דעם פרק מיין איך, ער זאגט אז ממש דאס איז דאס איז די מהפכה וואס ער רופט עס מייחס צו סאקרעטיס, עס איז אמת, ער זאגט אז פאר דעם כאילו פאר אברהם אבינו, פאר אברהם אבינו איז געקומען האבן מענטשן געמיינט אז אז שטיינער עקזיסטירן מער ווי שטיינהייט, ס'זעהט אזוי אויס, ביי יעדע איינער הייבט זעהט אזוי אויס, סטארט נאו העווינג סייכל, ביז צוביסלעך אנהויבן צו כאפן אז ס'איז פונקט פארקערט, אז זאכן וואס זענען מופשט, און עגעין מופשט דאזענט העוו טו בי מופשט אינטיירלי, באט די קאנצעפט פון זאכן, די עסענס פון זאכן, זענען מער יש, זיי עקזיסטירן מער, און אנדערע ווערטער פרעגן וואס ס'איז, דאונט טעל מי ס'איז געמאכט פון דאס, עס איז גראדע געמאכט פון דאס, אבער איז עס? די שטיין, די שטיין זאלץ, די שטיין, די שטיין זאלץ, וויאזוי הייסט עס? די שטיין שאפט דערפון, אדער די מענטש שאפט דערפון, און אזוי ווייטער, וועגן דעם, וואס איז די אנדערע ענין המוסר? אלע, אסאך מוסר קומט ארויס פון דעם, אבער על כל פנים, דעטס די מאוסט אימפארטענט טינג. דאנט דזשאדזש א בוק ביי איטס קאווער. יא, עקזעקטלי, וועגן דעם זאגן די מפרשים אז ס'נישט קיין חילוק וועלכע קאלער א מענטש איז, טאקע.

אז גאנץ פרשת אל שרשת א בראשית, ווען באמת די ווארט יום, זאגט די רמב ן, מיינט א טאג, אבער ס'מיינט, פאר ס'געווען א טאג, מיינט עס, מיינט עס, אויך די, דאס איז שפעטער. איך גיי נישט אריין צו צו ס'איז געווען אין צייט, אבער איך איך האלט איך האלט פאר די מעשה, איך האלט דו ביסט נאך אויסגעגאנגען די מיליאנס אוו יערס, איך האלט צוויי טויזנט יאר פאר די מיליאנס אוו יערס, ווייל דאס איז די מפרש, רוב מפרשים זאגן צוויי טויזנט יאר מיינט נישט קאמפליטעט טויזנט יאר, ס'מיינט

איידיעס, ס'איז דא אן איידיע פון די ערשטע טאג, די אלע זאכן פון די ערשטע טאג האבן עפעס צו טון מיט די איידיע, זיי זענען געבוירן פון דעם איידיע, זיי זענען די מקרים פון די איידיע, זיי זענען פועל יוצא פון דעם אזוי ווייטער, אבער קודם, און באמת הייסט שוין אויב רעדסט רעדט פון ביידע, ביידע פון רעדט פון ביידע, סיי פון די אייבערשטער האט געמאכט אז ס'איז דא אזא זאך הימל און ערד, אקעי יעצט קען זיין א הימל און ערד, אבער קודם דארף זיין אזא זאך, און וואס אונז טוען איז די זעלבע זאך, זעהסט? חזר א דין צו די אנהייב שיעור, אונזער גאנצע שיעור איז נישט געקומען צו מאכן די הימל און ערד, נאר צו מאכן אז ס'זאל קענען זיין די הימל און ערד, קאז איף יור, אויב די ווילסט זיין א מענטש דארפסטו קודם וויסן ווי אזוי צו. וועלכע סארט קאנצעפטס זענען דא כדי זאלסט קענען ווערן א מענטש, און אסאך מענטשן ליידער אפילו זענען זייער וואויל און זיי ווילן זיין זייער גוט, אבער זיי האבן זיי האבן נישט בכלל אינסטאלד די סאפטוועיר וואס לאזט צו זיין א מענטש אין די וועגן, און מען קען זאגן אסאך אריכות און משלים, און דעטס די מעין די מעין די מעין גאול און דאס איז די מאוסט פאוערפול טינג, מאוסט פאוערפול טינג, כ'האב געוואלט אנהייבן מיט דאס, און דאן קומען דא צו טוישן די וועלט. אבער טוישן די וועלט דארף מען מאכן עס טאקע איבער א סברא עלמא, ס'דא אסאך אקטיוויסטס וואס זיי טוישן די וועלט, אבער אקטיוויסטס אר אלוועיס ווארקינג אקארדינג טו א פלאן, רייט? ענד דיס פלאן איז אר אקארדינג טו וואט א פלאן קען בי, צו וועלכע קאנצעפטס דו האסט, אין אנדערע ווערטער דו האסט א קאמפעס מיט א סקווער מאכער קענסטו מאכן סקווער פלענס, אויב דו האסט א רינדעכיגע מאכער מיטאמאל קענסטו מאכן גאנצע נייע פלענס, יא? אונזער שי איז געקומען, פארשטייסט די משל? אונזער שי איז געקומען צו געבן נייע נייע רולערס פאר די ארקיטעקטס, יעצט קענסטו מאכן גאנצע אנדערע וועלטן, און דאס איז די מאוסט. אימפארטענט טינג, ס'זעט אויס ס'זעט אויס זייער שוואך, ס'זעט אויס אין די חיצוניות קוליעס קען זיין אז עס נישט מאריך, ס'נאר דא זעקס אידן ביי די שיעור, אבער חס ושלום דא טויזנט, זעלבע זאך, א קעמרע איז נאר א צי, עס איז גאנץ קאמפליצירט, צו ס'איז די צורה, צו ס'איז די חומה, צען טויזנט, אבער ס'איז אויך נישט גענוג, אבער אליבא דאמת איז עס מער פאוערפול, כ'האב געזען אז א סיי ווער שטייט אז ער פרעגט ווער איז די מערסט, ווער איז די מערסטע פאוערפול מענטש אין א לאנד? די עולם מיינט אז ס'איז די קעניג, יא. ס'איז דא פאליציי, און העכער די פאליציי איז דא טשיף פאליציי, העכער דעם איז דא גענעראלן, וואטעווער, און העכער דעם ביז די קאבינעט, ביז די, ביז די, ביז די מלך און אזוי ווייטער. סאו דער ציפער זאגט אז ס'הייבט זיך נישט אן. אז די קעניג לויט וואס פירט ער די לאנד, לויט עפעס אן איידיעס, רייט? בעצם די קעניג איז מלמד, ער איז די מאוסט פאוערפול מענטש עווער. איף יו וואנט טו בי די מאוסט אינפלוענשעל אין די ווארלד יו האוו טו ביקאם די מלמד אוו א קינג אדער די יועץ פון זיין זעלבע איידער יא דארף זיין זיין מלמד איז נאך בעסער ווייל ער גיבט אים זיין בעיסיק אלף בית מיט וואס ער לעבט די קעניג'ס מלמד אריסטאטל איז געווען אלכסנדר מוקדון'ס מלמד אקעי סאו הי וואס די מאוסט פאוערפול פערסאן עווער ער ליטערלי געווען זיין מלמד צו ער האט זיך געלערנט זיינע איידיעס ווייס איך נישט אבער סאם אוו דעם פון די נס חנוכה איז שוין קיצור אזוי שטייט אין די פסוק אויף חנוכה לא בכח לא בכח כי אם בריחי יא. אבער עס מיינט צו זאגן לויט די פשט אז די רוח ער מאכט מעגליך די אלע כח, כ'מיין נישט אז מ'זאל נישט האבן קיין כח, כ'מיין נאר צו זאגן אז דער מלמד פון די פון די מלך אדער פון די גענעראל ער איז באמת אסאך א גרעסערע מלך, ווייל די יצירות שולט אויף די חורבן ביי דעפענישן, נישט ביי נישט נישט מ'דארף גלייבן אין דעם ס'איז פשוט אזוי, שוין דעטס מיי שיעור, ברוך השם און יעדע איינער וואס קומט צו די שיעור און